I Pathian lawng hin cu teinak kan hmuh khawhnak ding lam a har timi hi cu kan i fian ciam a si. I minung kan caah hin a biapi tukmi pakhat cu hihi a si. Khuaruah i palh sual lo timi hi a biapi tuk. Khuaruah i palh sual ahcun mah le mah zong i thah khawh a si. Minu midang thah cu kan chim lo, mah le mah zong thah khawh a si. Cucun ṭhatnak nakin rawknak zong kha a chuah ding zeihmanh poi lo khi a fawi te. Cucaah cun thillung put a hmaan, bei thillung put a hmaan a hau. Thillung put a hmaan lo cun Khrihfabu zongah zei kan ti lai excuse me Khrihfabu zong kar hlan ning a hmaan kho lo thinlung put a hmaan lo ahcun innchungkhar zong kar hlan ning a hmaan kho lo thinlung put a hmaan lo ahcun miphun le ram chinchin cu vawlei le thil bantuk i a can caah a har chinchin vawlei cungah hin ram tam tuk ram zakhat reng lo dictatorship nih an rak hruai hmasat mi asilole civil war a thawhnak an rak um cangnak ruang cu hruaitu pakhat khat nih maw asilole cozah pakhat khat nih maw an thinlung put an ruah ning an i timh ning a hmat bei a ṭhat lo caah a si ko i kanmah kan ram zong cu ṭhiamṭhiam si ko e tutan kan ram ah hin um, hi dictatorship bantukin asilole mitohlai nih zengtila military coup ralkap anga tingnak a tuah tikah hin mi tampi cu kan ngeih a chia i mi tampi cu zei kan tila kan van a sang zeitlungdak kan har cu chim hau lo in kan va theihmi ta si asinain minung hi harsatnak kan ton tikah mi zeidah kan si timi hi kan rak lang tawn kan mah hin fiang tein a lang tawn kan i lawmh caan in ahodah kan si mizeidah kan si timi fiang taktak in a lang kho tawn lo harsatnak kan van ton lurtheihnak kan van ton vanchiatnak temtuarnak kan van ton tikah mi zeidah kan si zeidah kan thinlungput a si timi kha fiang tein a hung lang e cucaah cun um, cathiang ah kan hmuh bantukin minung kan nun i remnak ding caah harsatnak ton zong hi a rak kherh ve timi kha Cathiang kan cawnpiakmi si. Tutan i kan tonmi thil hi minung hmurka chim khawh leng tiang a fakmi si. Hi tluk i a fakmi thil hi nangam tein dai tein a umpi khomi cu nambar pakhat nak a thin lungput a hmaan lo tinak si. Cacun ai tel lo um tein um tikah khani an thil lungput a hmaan lonak langhter i a pahnihnak ah tutan ah i tel ko chung in mah miaknak mah pumpak hlawknak a rak kawlmi hi mi thin lungput ṭhalo ṭhiamṭhiam kan si. A pathumnak ah tutan ah hin fakpi in a cawlcang phaisa zong a tho ko nain Mah nawl ngeih duhnak in mah duh ning in mipi hruai mah duh ning thil siter ai timmi hi mi thinlungput ṭhalo kan si ṭhiamṭhiam. Cucaah thinlungput a ṭhat lo ahcun ai hrawkmi kha ai remh kho lo. A zut chinchin, ai hrawk chinchin. I Pathian bia na kan cawnpiakmi ah hin minung kan cawlcangh tuk tikah ṭhatnak nakin ṭhatlonak a chuak tawn. Cun minung bawmhnak cu zeihmanh a ṭhahnem lo. Kan raldohnak ah hin nangmah nih kan bawm ko tiah Salm chungah zaangfung riak, Salm hleithum, Salm hleithum chungah a ṭialmi hi, hleihnih chungah le hleithum chungah a ṭialmi hi, tutan kan ram kan sining te bak a kan khen tiah ka ruah. Zeicahtiah kan cawlcangh a hau, kan cawlcangh ding bak a si. Amah belte kan cawlcang ning, kan cawlcangh ning kha pumpak kan thinlungput a ṭhat lo sia cun ṭhatnak nak le hlawknak a neih. Remnak nakin buainak a neih. I funtomnak nakin kehkuainak a neih. Cucaah cun minung sinak menmen in cawl tuk si loin zeidah a herh timi zawn ah Pathian nih zeizong ta hman ka duh. Zeizong ta ka that nem ti mi thinlung put he kan cawl chong he art tha deuh tuk vei art tha deuh tuk kuro te ka ruan ka hmuh ning se. Cucaah cun American nih a kan bawm lo ti zong khat lekap a kan ti khawh men. China nih khat lekap minuk a bawmh hna ti zong kan ti khawh men. Russian a bawmh hna ti zong kan ti khawh men. India nih kan ti kam lo ti zong kan ti khawh men. a ngaite kan ti cun kan thinlung put pan sehlaw ram chung mipi hriamtlai vialte ram do i ai chiatmi vialte kan thinlung put pan sehlaw a ho cozah hmanh bawmh kan hau lo a ho hmanh i dir kamh kan hau lo cucun khatlei kap pa zong min awk ngai zong kha a ho hmanh i dir kamh hna sehlaw kanmah ram chung chia chia cun zeihmanh khi zei kan ti lai an hlawknak hlei ding um lo hmual an ngeih hlei nak ding um lo teinak an co khawh nak ding hlei um lo Asinain tuchun tiang hiti kan awh rih nak hem hriamnam kan tlin lo caah samatte si hlah hriamnam ai sain tuk rih lo hen kan hriamnam neih cia zong tei khawhnak lam tampi um nain zeicahdah teinak kan hmu kho lo ve se cun tutan i zei kan tila pro democracy pro democracy activist Tutan dothlennak a cawlcangmi vialte, hruaitu vialte kan thillungput i check a hau deuh ti tu kha ka hmuh ning si. E, hruaitu kan thillungput an hmaan hna lo ahcun kan i timhmi khen cu a har tuk lai. Teinak hmuh cu a har chinchin lai. Cucaah ahoram hmanh nih min awk ngai kan bawm hmanh hna lah sehlaw, dirkamh hmanh hna lah sehlaw, kan thinlung put a hmaan lo ahcun, hruaitu vialte kan thinlung put hmaan lo siseh cun, ral nakin ral lo kan do deuh lai. Ral lo nak, eh, ral nakin ral lo kha kan sa khan cik an nung deuh lai. Ral nakin ral i a si lomi kha kan ca a hrawktu an si deuh kho ti kha ka hmuh ning si kai. Cucaah Atu ah hin hmanthlak kan ngeihmi pakhat ummi cu Syria khi an si ve. Ka hlan ah minung zeitin an chim ka thei lo i an chim cang chim cang lo zong ka thei lo an chim cang ko lai tiah ka ruah ko nain keimah le ka theih lo cham ka hei chim ve ko lai an chimmi ka theih lo caah Syria ram khi zei kan ti lai mipi uknak an rak duh ve caah an cozah ṭhalo nih hramhram fak tuk uk hna caah thong hnih kum hleihnih mark thlan an rak thawk ve an nih zong khi. Mark thlan an thawk ve i mipi nih batak tein sandak an piah ve i lam an rak zawh ve caah cucu hramhram in ralkap nih zei kan tila hriamnam le zei kan tila zang khi tharum in an rak doh hna caah hriam an rak tlaih ve. Thong hnih hleihnih in kum dok lei in hriam tlaih an i thok ko nain thong hnih hleili thong hnih hlei nga cun hriam tlai kha zei kan ti lai an ṭhawng tuk an ṭhawn tuknak a ruang cu pawngkam ram pawl nih hi Turkey te hna cucun Islamic state pawl nih Muslim ram pawl nih an dirkamh hna caah hriamnam bawmh hna caah a ṭhawng tuk. Asinain an ṭhawng kan ṭhawng an timi hriamnam kan ṭhawng an timi kha an ral teinak nakin chikkhat caan zeimazat chung cu anmah le anmah harsatnak pinah a cang. Anmah le anmah kha na rem ve lo an i doh ve pah cu amah te khan kaa hlang ve. An hlang i thong hnih kum hleihnih an thokmi civil war kha thong hi kum kilo kum li ceu ah December thla teinak an hmuh. Cucah cun kum hleihnih chung bak civil war a cang kan ti lai cu. Cu hmanh ah December thla khan uh, zei kan ti lai anmah lamah hi a teng nge lut mi kha an vai do len ve nan a thawng bik mi group an fut nak ah teinak an hmuh caah khan Cu teitu bantuk i ruahmi group nih ahohmanh nan hriamnam nan chiah dih cang lai tiah declare an tuah i thawng an thanh i atu hi an chia kho lai an chia kho lo timi ai fiang rih lo zeicahdah ai fian lo ti cun mah le pengtlang cio mah mutne cio an rak lakmi an ralhrang kut chung i an rak chuh ciami pawl kha anmah te an uk cang hna cu an ukmi hna cu anmah te an ven an duh cio Cacun khatlei kap ah Islamic State an ti le anmah Muslim pawl ṭangṭi pawl kha an ṭhawng tuk ve. Kha hna pawl nih an lakmi hmunhma um ve. Kha hna nih khan teh an duh ve lai maw ti um ve. Cucu anmah ah khan zei kan ti lai hruaitu deuh a simi pawl group a ṭhawng deuhmi in ve ṭhiamṭhiam. Phun tampi an um. Kha nih khan anmah le an zawn cu teinak an rak hmuhnak zong khi dah kaa hrampi an duh te lai timi zong kha atu tiang ai fiang kho rih lo. San a hriamnam a tlaimi popo na hriamnam chiah ding kan cun order cun chuh i tuchun tiang ah tlamtling tein a chiah kho len tim cu ahohmanh hngalh khawh si lo. Kha kha kha an chiah khawh lo si si cun teinak an co hnu ah a dang pahnihnak teinak zei kan te lai kawl ṭhan hau ding pung san si. Hriamnam chiah a zan cang ti hnu ah a thang tlei ṭhan hau ding pung san si. Zei ca kan ti si cun minung sinak in mah pumpak hrawk duhnak in mah bawi duhnak thinlung in hriam tlaih le mipi hruai i tim ahcun teinak phun lakah zei kan ti la zei bantuk teinak dah co an i tim timi kha man chim awk a har ngai i asinain a fiangmi tu cu an nih teinak an duhmi cu ram pumpi nih teinak kan hmuh cang timi ah khan si loin anmah duhmi tlam an tlinter khawh kha teinak ah an ruah a si. Kha kha kha kannih zong hi kan si lo ti chim khawh si lo. Hriamtlai vialte nih ramchung hruaitu vialte nih party hruaitu vialte nih nanmah duhmi teinak bak te lawng kha teinak nan ruah viar si si ahcun kawlram ah zeitik hmanh teinak tlamtling cu um bal lo ti kha fiang tuk na lang cia. Cucaah cun ka chim hmasa cang bantukin kan thinlung put ah khan zeipaoh kha stable tein um seh. Kan thinlung put i ruang seh law teinak kan hmuh hrimhrim cang lai timi a fiang tuk. Asinain tuchun an teinak zong kha zei kan ti lai, zeidah ka kan hlatpi lai, a tlang kan kawm lai timi hi a chim har tuk. Zei bantuk dah teinak hmuh hi tim khatlei group nih zem tuk te nak hmu dan i tim kan ni group zem tuk te nak hmu da kan i tim khatlei pawl te zem tuk te nak da hmu ni tim teinak hmu kan duh mi cio zong kha ai khat lai ka zu phon lo cu ai khat lo mi teinak hmu kan i tim mi cio cu tei kan van i tim tikah hlo thing kan van tim tikah a dok nak ah cun teinak nak in zei ka ti la kar kan hlan i ka phundang piin kar hlan a um ṭhan kho te men cu ni cun zeican khidah ram chungah ral a hruai te lai minung zet nunnak dah a liam te lai ti khi ruah awk a ṭhalo mi si cucaah cun pathian bia kan hmuhmi cu phungthluk bia a ngan kul le pasarih a hme hlei hnih a ngan kul le pahnih a pel pathum hi Bible caang hnih a chimmi ai khat bak a timi cu mifim nih cun a hmailei ah harnak kha a hmuh tikah a hrial khawh ai zuam a ti sihmanhsehlaw mihrut nih cun a hmailei harnak ummi kha hrial duh loin a pah a chih thluahmah i a donghnak ah ai chir a ti Pathian bia na kan cawnpiakmi a fim bik mifim cu ahodah si mihrut a tim cu ahodah si Mihrut a timi cu hi cu a phan bak lo a tha bak lo ti thei ko i a pa a chit hluamah i zei kan ti la zei can pawh khi va chawk ko se ti i zei hmanh a poi lo i duhning pawh lung pawr mihrut tim sak sak ko ruat ka ruat mifim a timi cu hi thil kan tuami hmai le ah miphun le ram caah hroknak ral ngan thil thalo kehngalnak buainak fak tuk a chawk lam ti hmuhmi kha a hrialnak lam a kawlmi kha Cathiang hi mifim tiah hika zawn a kan cawnpiakmi si ko rua tiah ka ruat. Le cucaah cun hi Bible caang hmun hin a kan cawnpiakmi ai khat bak tikah Solomon siangpahrang pa nih ṭialmi si kannih nih te hika zawn Bible caang hi dah kan i fian. A tlangpi in miphun le ram caah daihnak ṭhatnak in maw karhlan kan duh taktak. Kanmah a duh ning te, kanmah seih ceih, kanmah a pumpak ruh ning te i tlamtlinter dah kan i tim timi kha pumpak pakhat cio nih kan thilon chungah vote kan pek a hau kha thil pahnih kha vote kan pek i a zeidoh dah kan hngat lai a zeidoh dah vote kan pek lai timi nih khan hmailei ah zeidah kan dir kun sate lai timi kha a langhter te ko lai tiah ka ruah cucaah mifim nih an ṭialmi ahcun hitin an ṭial mizeihmanh an deng. Kan nunnak a sunglawi ti kan hngalh ko ahcun kan nunnak a sunglawimi voikhat te lawng vawlei i kan chuah dingmi kha zeihmanh man nei loin kan thiter si si ahcun cu tluk hi a hrutmi thil um lo ee an ti. Kan nunnak a sunglawi tukmi te hi zeihmanh man nei lo i ui le ar bantuk thi kan ti lai cu lai holh cun zeihmanh sullam nei lo i thi sawh i kan thiter sian si si ahcun cutluk i a hrutmi thil cu a um ti lo ti si. Tutan ah nunnak kan pekmi hi tam tuk nunnak kan pek cang. Tam tuk kan tap kan vei kan hram cang. Kan ai hram kan um cang. Tam tuk in chungkhar vei kan i hawk cang. Tam tuk in lo ai hawk cang i tam tuk life, future hope kan song cang. A hi bu ah hin a tang rihmi hi zeihmanh sullam nei loin nunnak pek sawh in kan pe sullam a timi hi kan i ralrin taktak ding ah kei cu ka ruak. Cucaah cun Chinleng Council hi keimah hmuh ning ah cun tlinlonak tampi a um ve ko lai nain Khatlei kap ahcun khua tampi ruatbuun kar a hlangmi a si ko rua tiah ka ruahnak cu a rianṭuan dingah a herh lo thisen pachuah kha ai tim tuk lo in ka hmuh. A herh ning tein ka ti te i a sin tein ka hlan kha ai tim ko rua tiin ka ruah. Cu si hlah sehlaw zei kan ti lai? um, ruah lomi thil tampi a chuak kho ding khi a si cang ko nain tampi i sum khawhnak a nei ti hi ka hmuh i cule bantuk ṭhiamṭhiam in pengtlang dang le kawlram chungah hriamtlai dang phunphun zong nih kha thinlung khan kar an hla ve cuahmah ko rua thil pakhat khat ah a ṭhatnak ah i funtom kho si timi thinlung kan nei ve ko rua ti zong hi a lang cuahmah in ka hmuh i ka tha zong a tho ngai. I a biapi tukmi pakhat cu uh, minithleng ah ka van chimmi chungah a tlang van kuam ka duhmi cu uh, ka chim ṭhan te lai ti kha ka ruah caah khan dang ka kai chia rih la lai. Hi zawn ah a tuah a zeng te lai first rong ah van chimmi tlang kuam ka duhmi cu zei kan tuah hmanh ah Hruttuap tu kan neih hau. Lo kan kal tikah tlunnak inn kan neih lo siah cun zanlei nitlak lei ah khoika dah kan kal lai ti bantuk maw kan fuh lai maw tlau maw kan fuh lai maw lung vei lungkuang maw kan fuh lai maw Inn kan nei si ahcun zanlei tlun a zam tikah lokalnak tlun zam tikah mahle inn cio kha kan fuh lai i cu kan mah inn cio ahcun chungkhar kan tong ṭhan lai i hnangam tein kan i din ṭhan lai. Cu ve bantuk ṭhiamṭhiam in rian kan ṭuannak zong funtomtu neih hau, i funnak a um hau, dothlennak zong i funnak a um hau. Cucun Kan zumhnak zong kan fun a hau. Kan zumhnak kan funnak cu Pathian sinah zungzal vansi khualipi ah nikhatkhat ah a liamcia a kalcia kan hawi dawt hna he a dam vei a dam rihmi a tang rihmi hna he nikhatkhat ah kan tong ṭhan te lai ti kha zumhnak in kan funnak si bawipa sin kan funnak si dothlennak zong funnak kan nei lo si cun kan vai vuan dih kho cu kan funnak cu ahodah a si lai khuika dah a si lai ti hi ruah hau. Kawlram kan ta chun si ahcun Enzuzi cung kan funnak si lai. Asi RPA chung kan funnak si lai. Asilo Amit Aung Hlain chung kan funnak si lai. Khoika hi dah kan funnak si lai timi kha fiang tein kan hngalh cia si ahcun cu Turkey cun cu Paintai cun zei kan tila kan rian ai lim zuahmah tikah kar kan hlang ti lai i kan thinlung kha kan i tong hna lai i cun thil a tha kho ding si Asinain i funtomnak asiloah funtomtu thil kan thinlung ah zeihmanh a um lo si si ahcun khi kanmah le ding paoh riak lawa bang kan vai cio lai i ṭhatnak, i funtomnak remnak, ṭhatnak, hlawhtlinnak timi taktak hi phanh khawh lo a fawi te ko ti hi chim ka duhmi a si. Cucaah cun kan i timhmi thil le kar kan hlampimi thil hi Pathian nih a duh ningin Pathian a kan duhpiak ning le Pathian teinak kan pek tiang zeitindah kar kan hlat khawh lai timi ruat a si law Pathian sin teinak hmuh ai timmi kan si taktak a si si ahcun Bawipa kha kan funtu a kan funtomtu kan siter lai i Pathian i kan i khah si ahcun Pathian i kan funtom si ahcun kan dothlennak le kan hla aw zong hi kan bia zei ti la kan biatlangpi zong hi ai funtom kho ve lai khat lai i cucun okhat te inkar kan hlamṭi kho hnga ti hi ka hmuh mi si cucu am satak first lawng ah va chim ka duh mi si lunglawmhnak tampi ka ngei